Uh-huh. yes eka album leyi taka ya psychology ya good friday obvious a yi nge he tsaliwi psychology ntsena ku ta ku ri psychology independence swi vula leswaku psychology mabyongo u famba yexe okay let's go a project ntsena yi vula swo tala eka career ya mina ya music a ni genge eka game leyi so before mujamukajamuka streamer music yi vi sola hi ku ya hi mintirho ya mina hayi swo jamukajamuka hayi swo jamukisa hi free Wi-Fi na data yo spotiwa ngo Friday ya mina through God psycho independent. ya loko mi langusa laniwani psychology um i destroya ti-fans hi ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla u ri a va vuli leswi album yi nga swona hayi ku va ku a xibi a xibi hi mhaka hi data yo hotspot yo kumbe hi inana hi data i free wi-fi or swilo swa ti-free mode swo jamuka laha ka ka facebook laha va kha va twa ndlala i vula swo dyi mani i ri a va vulavuli ntiyiso

yes let's go um a hi pfuleni screenshot lexi nga laha ni vona ku va tshiku humelela yini laha south africa la themba ni trust chavalala eh a cheka kokwani laha a ku i mbuti lexi album ya yena ya msila wa yingo dyi lo tsala phosa leswi a yimbelela u byeleteriwa a nga na danger loyi a vuya kambe dimani a ku loko a ku ri cheri i nge he dle hinkwenu ivi psychology ti n'wi vuyela ti fika ti ku ivi psycho ti teka thembani trust chavalala ti ku mbuti i mhana wa wena ya hi loko se yi sukini la hi loko hi sukini ehe a yini hina ya vona ku trust Thembani Trust Chabalala i mani la South Africa la let's get him right away Thembani Trust Chabalala a nghena one day back a tsala leswi landzelaka a ah, shem a yiti wena u tsandzeke ku gija ka masingita garage ku pfumala tirhandi loko u endla album ya msilo wa yingo swakudya a ni ku xavela ku withdrawa mali ni lo ku dyondzisa na tinambara a wu ti tivi a wu pfumala na mali yo hakela ti-producer va dawu na D_J Gee no heleketa. Live ya Facebook ni lo ku dyondzisa no tsala wa swi koti remember loko u ni rhuma ku ya xava khoto na fole ivi swi endla seventy five rand ni ku kuma u bohanile u twa ingaku ku hume seven hundred and fifty va panyas va ze va ku byela ku a hi seven hundred and fifty ku hume seventy five rand. A yi tinghoma na mina ni ta pfa ni kha ni hangunuxa ti-voice note ta loko mi kombela ku phasiwa cheri mi kombela ma thirty rhandi ya airtime yinene leyi ivi va kombisa screenshot lexi va nga va nga ku holoveli lani na na loko va lava ku bifana okay. ri va tag-a psychology na leswi va nga horova hi swona nyimpi yi kulukumba a a south africa miza loyi psychology u ze hi ku wi-fi ya mr post a yi n'wi connect a lava hi n'wi pfuna loko hi n'wi pfuna hi kuma ku

Ku ndzima ngopfu Thembani Trust Chabalala hi loyi i xipandza xin'wana lexi a xi hamba xi designer ti-C_D cover ta va doctor Joe Shirimani hi ndlela yin'wani xiyimo xa le henhla a a a designer na cover ya Mister Post a designer hinkwato leti ta va yisa lava va ka team Shirimani lava.

loko a lava ku a nga be face swa ka facebook phela vanhu vo swi langusa sweswi va swi tshika mara music u rana for a long time eka ri before ze i va grand yes so no well eh mi nga ku yini nga ku yi sukini ka gaza hi teto hi kombela mi nga tluli ti-advertisement ehe mi tlhe mi subscribe kwala okay shap shap